He who feeds you control you, I repeat, He who feeds you control you. I lobo kany, ngat ma pito in en aye controlling in. An wa i kare ca, abedo ka wacone bot wun macalo Acholi kacel ki lwak koko ducu, me Northern Uganda kacel ki lwak koko ducu ma winyo leb Luo i twok lobo mapat pat ni General Otem Awany, wod pa Ojok Awany, en aye odwoko Bosme Gutim, wod pa Aryemo, i lobo Uganda. Dong lakodi lok moni ma en Bosme Gutim, ca mukene doge kato, ca mukene weko doge nyware ci bino bwolo lwak ni To dwong macalo Secretary General pa NRM en aye odwoka i Uganda in i lok gwoba, in i lok abal kari ni, in lok me bwolo otim owek bwolo Acholi, owek bwolo lwak ma winyo leb luo. Ngat ma odwoko otim i Uganda en aye General Temawany. Anga pe ngeyo ni General Temawany en aye tye omin Secretary General Richard To dwong maditte Anga pe ngeyo ni wa position ma too dwong tye iye kun bedo NRM secretariat calo secretary general ni onongo position eno ni weng because of otem awany lutino pa ojok awany ni weng gunongo yo pi general otem awany gunongo position ma gitye iye ni ni pi general otem awany gunongo jami ducu ma gitye kede kombedi ni pi general otem awany Pingo wun Acholi wudeg lok ada-ce? Pingo wudeg lok ada wun macalo Acholi? An macalo Dokto Daniel Soka, lok ada pe ramo yeba, lok ada pe mwodo yeya, dok waco lok ada pe baro wiya. Awaco en lok ada moni ma wun wudeg winyone-ni, awaco en lok ada moni ma wun wulworo-ni. Yes, awaco en lok ada moni ma wun lworo wacone i wang lwak, wungunyo angunya kwede, wukanne akanna kwede i kinwu kenyo, pe wumito lwak onge ni an awaco en lok ada. Kong an dok kono alwongo ngo i lobo kany-nyi? Anga kong dok i lobo kany ma mitte ni an macalo Doktor Daniel Soka alwongo ni anga ma tye ki tyen aboro nyo tyen apar? Wan dano-ni weng watye ki tyenwa aryo, ento warom aroma.

Matwal an pe abilworo ngatti mo. Therefore, amito ni awac lok ada bot Acholi kacel ki dano ducu ma winyo leb Luo ni boss me gutim wot pa ryemo tye calo winyo i cing Museveni, tye calo latin winyo i dye cing Museveni, tye calo latin winyo ma tye i dye cing Muhoozi. tye calo latin winyo ma tye i dye cing General Temawany ma gin aye gi deciding ni latin winyo ni mono waweko medde ki kwo nyo wadiko i dye cing wa latin winyo ni mono wawek kong oywe omedde ki yweyo nyo wagik kwo ne ko latin winyo ni mono wawek kong otyek nino aryo adek mo Man aye tyen lok ma oweko gin mo keken ma boc me gutim bino loko i media, bino loko i wang lwak, nongo tye dictated by General Temawany, tye dictated by top leaders pa nrm party and top leaders ego ni en aye General Museveni,

pa Museveni wanno ducu ka wawaye ni ngat moni tye malamungu pa ngat moni nongo ongeyo ongeyo ni malamungu onongo obedo escort dok rwot ineka matek pa amin i in the 70s paka wa i 79 therefore history repeat itself Kom bedi dok watye ki mala mungu mo manyenne. Watye ki mala mungu mukene ma nyinge kilwongo ni General Temagwany. En tye mala mungu pa Museveni. Order mo keken ma Museveni omiyo ni cit itim i kom latin Acholi mo, cit itim i kom latin Luo mo, onyo cit itim i kom anywali mo me lobo Uganda, General Temagwany cito timo cut exactly kit ma yam mala mungu obedo ka timone i kare pa amin-ni. Dong awinyo ngat moni tye kenyo timme ni igere pi ni an awaco ni position pa boss me gutim me presidential advisor ni tye akuro kwe cuk laco. Yes position pa boss me gutim ni tye akuro kwe cuk laco dok ikiti ngo acholi kacel ki lwogo ducu gubikuro position pa boss me gutim ni kwe gubikuro kwe. Calo akuro kwer cuk laco, pi ni boss me gutim ki bwolo, ki bwolo wod pa arye moko, en aye lok ma kare ducu weko awaco ni kit ibed ni itye ki ryeko anywali, omyero ibed ki ryeko me kwan mo, wek pe gituk ki wii, wek pe gibong mani.

Pol kare, awaco atir ni, ryeko me kwan pire tek tutwal pien ngat okwano matut, neno obedo matut. Ngat okwano, kong pennye tyen adek angwen ma pud pe ocito ka timo akcon mo. Dong ngat ma okwano ma tye ki ryeko me kwan ngeyo jami ma bino anyim-mo, nongo oneno jami ma anyim-mi weng ominyo ngeyo. Ka itye i bwole onyo itye i loko lok guppa, nongo ongeyo weng. En ngat ma okwano tye ki ryeko me kwan tye ki gin ma kilwongo ni The 5W1H, Yes, 5W1H is an acronomy in which every letter corresponds to a question, What, Who, Where, When, How, and Why. Man eni kit ngat ma okwano penye kede ma pudi iteme ni ibolo nyo iwacci lok mo keken, penye en ki peny eni ni, What, Who, Where, When, How, and Why. Man bot boc me gutim wod pa ryemogi poto i jami ata calo lwangi ma oneno cak. Pot ata calo lwangi oweko kombeddi ludito NRM gubongo man boc me gutim nywak nywak nywak nywak nywak cuk cuk cuk cuk cuk gunyongo mani matek. Itimo iye ngo? nwa pa co. Ka ikelo wii iye bene dok gineki bene iye, nyong ci tero bene oket. In pe itwero loyo opuk onyo rec ki kwang i dye pii onyo i dye nam. Doki, matwal pe in itwero donyo i daba ka nywene ki opego ci in ibiloyo opego. Matwal, opego biloyi bayi faa. So these are mafias, nrm are mafias ma ka icito ka dealing kitgi omyero inge dok iniang oko maber ni icito ka rwako wii i socket mo ma tye ki high voltage, tye ki voltage mo ma tye bad news. Dong amyero awac lok eni bot Acholi ko ducu kacel ki jo ma winyo leb luo ni boss mego team Kombeddi ni dong pe ki kero mo keken me lok pi Acholi, pe ki kero mo keken me cimo wang ngat mo keken ma tye i te NRM. Bos mego tim me waco rac pa gamente me cimo bal pa gamente me cimo goro pa gamente pien teke otimme ni icimo bal pa gamente mo ci gubineko cut. Man aye kite a NRM tiyo kwede, teke idonyo dong botgi, lok peke, kit ineno gin maraco, maraco adada, malit tye ka timme i kom kakani, teke iwaco iloki, gubineki cut. Therefore, i NRM, ka dong idonyo iye, rom ma irwako nguti, itolo gwil, rom ma irwako nguti, iogwil. Kit i dek onyo i mito, omito i ye dong me bedo lababa, omito i ye me bedo laming, omito i bed calo ngat ma pe ngeyo gin mo keken, omito i bed calo ngat ma pe ngeyo piny, dok i lingo ni cwic, omito i lingo calo pii ma opong. Man aye tye kin tyen lok ma oweko pol kare abedo ka waco ne bot boss me gutim ni otim pe twero bedo i nrm, kit otimmi pe twero bedo i nrm, dog otimmi pe twero bedo i nrm, dog otim ma mwocco koni pepepepepepepepep. Pim, pim, pim, pim, pim pe twero bedo en arem ka odite onyo odine ni mete ki bedo en arem ki kite ni, ci obito cut. Ka onongo tim winyo lega ma mega, winyo juk pa ngat mo i lobo ni omito cak ngwec i cawa ni, ocito kaneo i lobo ma woko. Man pi ni dek ma kitye ka tedone ki nying boc me gutim-mi dong cok cek adada. Ginacama ma kitye ka yubone ki nying boc me gutim dong cok cek ma pe wacce. I adadane-ni, eni kit wa lato wang neno do, wa lading it winyo do, lumoneni i gamente bedo ni rwac, Lumone ni i kin opposition bedo ni rwac, lumone ni i kin gang bedo ni rwac, ci i adadane ni in pud dok imedde me bedo i lobo ma kumeno. Acholi obolo carolok ni ka lwok pe doko ka two dok cen cen oweko ruda omoko why are some people not reasoning Why can't some people reason? Jo magi oneko woru. Itamo ni giromo maro in? Ka gi oneko woru, ngo gengo gin neko in? Latin maryek pe weko to ma oneko wone dok neko en. Latin maryek pe ribo wi meja cam ki jo ma oneko wonne. Aloko man loko ducu pi Lubangana ki lobona. Lwonga ni Doktor Daniel Soka.

Ki pingo dong wang ma oyako? Pi ni ki cika i boss mego otim pe dok otiyo ki wrong approach. Kit bed ni onongo joni gitye ki tam marac, onongo omyero pe omongo joni public, onongo omyero ocit bot gi, owac peko ne dok obak doge bot joni eni ni wek ginen yo me konye.